لە زنجیرە باسەکانی سەتای دروستبوونی بوونەوەردا ئەوەمان بۆ ڕوون بووە کە خوای گەورە سەرەتا لە کوێ بووە و ئەو مەخلوقاتانەی لە سەرتادا دروستی کردون چی بوون لەم زنجیرێدا باسی دروستبوونی فریشتە و جن و مرۆڤ دەکەین و بە هەمان شێوەی زنجیرەی پێشوو لە ڕوانگەی ئاینی ئیسلامەوە باسی وردەکاریەکان دەکەین بۆ ئەوەی بە شێوکی باشتر لە بابەتەکان تێبگەن بینەری زنجیری پێشوو بن لە چەناڵی یوتوبی بیزانە بۆگە دەربوون لە بابەتەکانمان سبسکرایب بکەن و بۆ پشگیریمان لایک و کۆمنت بکەن پاشەوەی بۆمان ڕوون بووە کە خی گەورە پێش دروستبوونی دروستکراوەکانی لەکوێ بووە وە هەروەها ئەوەشمان بۆ ڕوون بووە کە خوای گەورە سەرەتا عەرشی دروست کرد و پاشان ئاو و قەڵەم و لەوح المەحفوظ و کورسی و ئاسمانەکان و زەوی دروست کرد ئێستا دەینە باسی ئەوەی کە ئایا خوای گەورە دوای ئەمانە چی دروست کرد یاخود بڵین خوای گەورە هەموو ئەمانەی لە پێناوی چیدا دروست کرد لە دوای هەموو ئەمانەوە خوای گەورە فریشتە و جن و مرۆڤی دروست کرد و مرۆڤیش کۆتا دروستکراوی خوای گەورەیە پێغەمبەر درودی خۆی لەسەر بێدە فەرمێت فریشتەکان لە نور دروستکراون جنەکانیش لە ئاگر وە مرۆڤش بەو شێوێ دروستکراوە کە خۆی گەورە لە قڕان داوەسپی کردووە. فریشتەکان ڕەگەزیان دیاریکراو نییە واتە نەنیریان هەیە نەمێ و زاوزێ ناکەن و هەروەها باڵیان هەیە واتە توانای فڕینیان هەیە بەردەوامی تەعای خۆی گەورە دەکەن و هیچ بێفرمانیەک ناکەن فریشتەکان جۆریان زۆرە و هەریەکان یاخود هەر کۆمەڵەیان خەریکی جێبەجێکردنی ئەمریکی خی گەورن و هەندێکیان پلیان بەرزە لای خی گەورە و کۆمەڵێکی زۆر لە فریشتە لە ژێر دەستیدان وەک فریشتە گیانکێشان کە کۆمەڵێکی زۆر لە فریشتەی تر لە ژێر دەستیدان و بەردەوام ئیشیان ئەوەیە کە ڕۆحی ئینسانەکان بکێشن ڕێژەی فریشتەکان لە گردوندا زۆر زۆرە بە شێوەیەک کە تەنها خی گەورە ژمارەیان دەزانێت وە پاشان خی گەورە جنەکانی دروست کرد خوای گەورە دەفەرمێت کە جنمان لە پریشکی ئاگر دروست کردووە واتە ئەو بەشەی کە لە کۆت تا بەشی سەرەوەی ئاگر لی جیا دەبێتەوە جان یەکەم جنە کە خۆی گەورە دروستی کردووە و پاشان جنەکانی تر لەمەوە دروست بوون جنەکان شێوە و جۆریان زۆرە هەیانە غەواسە واتا بە ئاسانی دەچێتە ژێر ئاوە و بە ناو دەریا و زەریاکاندا دەسوڕێتەوە و هەیانە توانای خۆگۆڕینیان هەیە بۆ هەموو جۆرەکانی ئاژەڵ و هەیانە توانای فڕینی هەیە و جۆری تریان زۆر زۆرە جلەکان لە پێش مرۆڤەوە دروست بوون و ڕێژەشیان زۆر لە مرۆڤ زیاترە بەڵام ناکۆکیەکی گەورە کەوتە نێوانیان و شەڕ و کوشتارێکی زۆر لە نێوانیاندا ڕوویدا بۆیە خۆی گەورە سوپایەکی لە فریشتەکان بۆ نارن و هەمویانیان نەفی کرد بوو قەراغی زەریاکان و دوورگە دوورەکانی ئەوپەڕی دنیا و ئیبلیس یاخود شەیتان کە یەکێکە لە جنەکان ناوە ڕاستیەکەی عزازیل بووە وە خوای گەورە پلەوپای زۆر بەرز کردەوە بۆ ئاستی فریشتە و هەموو جنەکانی ئاسمان و زەوی خستە ژێر دەستیەوە لەبەر ئەوەی شەریفترین جن بووە و سەر بە بەڕێزترین هۆزی جنەکان بووە وە هەروەها زۆر عالم و شارەزا و ئیمانداریش بووە تەنانەت خوای گەورە ئەونە ڕێزی لێ ناوە چوار باڵی پێ بەخشی وەکو فریشتەکان. وە پاشان کۆتا دروست کرای خوای گەورە ئادەم بووە خوای گەورە ئادەمی بە دەستەکانی خۆی لە یەک چەند خۆڵ دروست کرد کە فریشتەکان لەسەر زەوی بەرزیان کردەوە بۆ لای خی گەورە وخۆی گەورە خۆی لە قورآاندا بۆمان باز دەکات کە بە فریشتەکان دەفەرمێت من جێنشینێک لەسەر زەوی دروست دەکەم و فریشتەکان لەم کاتەدا بەخوای گەورەیان فەرموو کە ئایا دەتەوێت دووبارە شەڕ و کوشتار و خوێنڕێژی لەسەر زەوی ڕووبداتەوە فریشتەکان لێرەدامە بەستیان لەوە بوو کە پێشتر جنەکان لەسەر زەوی بوون و بەو شێوەیە مامەڵیان لەگەڵ یەکتردا کردووە فریشتەکان بە خۆی گەورەیان وت کە ئێمە لە فەرمان دەرناچین و بەردەوام تۆ ماوە پاکی ڕاگرتووە خی گەورەش پێی فەرمووت کە ئەوەی من دەیزانم ئێوە نایزانن و هەروە خۆشم دەزانم چیەکەم و چی ناکەم و دوای ئەوەی کە فریشتەکان خۆڵەکەیان برد خی پەروەردگا خۆڵەکەی گۆڕی بۆ قڕ و پاشان ئەو قڕێشی گۆڕی بۆ قڕێکی بەێستر و پتەوتر کە لە قورآاندا بە تینە لازب ناوی هاتووە و پاشان خی گەورە ئەم قڕپتەوەشی گۆڕی و بردە قۆناغێکی ترەوە کە خی گەورە لە قورآاندا بە سەڵساڵی من حەمە ئین مەسنون وەسپی کردووە واتە لەم قۆناغەدا خی گەورە شێوەی بە ئادەم بەخشی و کەمێک ڕژباو بوو و هەروەها دەنگیشی هەبوو لە کۆتا قۆناغدا خی گەورە ئادەمی لەسەر ئەو شێوەی کە هەی بوو و هێشتا هەر قۆڕبوو گۆڕی بۆ شێوەی مرۆڤێکی تەواوەتی و بوو بە هەیکەلێکی ڕق بەڵام لەم قۆناغشدا هێشتا ڕۆحیتیانە پێغەمە درودی خوا لەسەر بێ دەفەرمێت پاش ئەوەی خی گەورە ئادەمی دروست کرد وازی لێهێنا بۆ ماوەیەک و بەبێ ڕۆحداینە هەندێک لە زانایان دەڵێن ئەو ماوەیە سل شەو بووە لەو ماوەیەدا فریشتەکان بەلایدا دەڕۆشتن و لی دەترسان بەڵام ئەوەی کە زۆر لی دەترسا ئیبلیس بوو بەردەوام لی نزیک دەبووە بۆ ئەوی بزانێت چییە و چۆن دروست کراوە بەخوای گەورە ڕۆحی کرد بە بەری ئادەمدا و یەکەم شوێنکە ڕۆح پێی گەشت مێشکی بوو و پاشان وردە وردە دابەزی بەرەو خوارەوە تاوەکو گەشت بە قاچەکانی کە کۆتا بەشی لەشی بوو کە ڕۆح پێی گەشت و کاتێک ڕۆح دەگەشت بە هەر شوێنێکی لاشەی ئەوە قوڕەکە دەبوو بە گۆشت و پاژەمانە خی گەورە ئەمری بە هەموو فریشتەکان و ئیبلیس کرد کە سوژدەی ڕێز ببن بۆ ئادەم هەموو فریشتەکان گوێڕایاڵی ئەمرەکەی خی گەورە بوون و سوژدەیان برد بۆ ئادەم جگە لە ئیبلیس کە سوژدەی نەبرد و لەو ساتەوە خی گەورە لە ڕەحمی خۆی بێبەری کرد و بوو بە گەورەترین دوژمنی مرۆڤایەتی